Тиздән Кәрим Тинчурин театрында Айдар Җаббаров куелышында Әни килде спектакле сәхнәләштерелә. Шул хакта Гөлназ Намәтова белән әңгәмә. Шушы Әни килде спектаклендә э, кайсы рольне уйныйсыз? Мин монда әнинең, ананың төпчек үк түгел инде, э, тугызынчы баласын уйныйм. Үзбәкстаннан кайтып, ул әни авыргач кына, авыруын белеп кенә кайта. Менә монда ике дед ролик. Роль шул ананың авыруын ишетеп, шул көнне үк шул көнне үк түгел инде, шул вакытта кайтып та җитә инде ул. Бик ничек дип әйтим соң мин аны, деловая дип әйтим соң инде, гел тыгыз, эше тыгыз инде аның гаиләсе, гаиләсен дә балаларын да калдырып, менә өч көнгә эштән өч кенә көнгә җибәрәләр. Әниең хәлен белергә дип кайта. Менә хәзер сез аның кем икәнен сөйләдегез, ә шы персонажга нинди сыйфатлар хас? Үземнеңме?
Әйе. Мин дә тегендә чабам, монда чабам. Үзем дә шундый гел эштә, гел эштә, эштә. Менә шул сыйфатым белән. Аннары җылак инде ул. Мин үземне, бәлкем, Белмим, аның кадәр үк җавап дип әйтмәсен. Эштә, эштә, эштә, эштә, шул ягы белән, шул сыйфаты белән охшаган. Менә сез әйттегез, мин алай елак түгел дип, димәк, сезгә күбрәк еларга өйрәнергә кирәк. Өйрәнәс түгел инде, юк инде. Моны без инде җыларга инде хәзер, менә хәзер алда куш кына дигәндәй. Менә минем көләсем килмәсә, мәсәлән, көлергә кирәк икән инде, көләм инде, нишләтим, мин аны бу сыйфатларны бу илләрдә генә эшли алам. Нинди рольне уйнар идегез тагын? Шушы ук спектакльдә? Әйе. Бик энергичная миңа теге характерыма да хас килгән Саимә образы, мәсәлән, Оба абыйсының хатыны җиңгәсе бик инде. Бәлкем, Әнне дә уйнарга насыйп булыр. Амин. Инде. Әни килде спектакленә ничә ай яки атна алдан сез әзерләнәсез? Без инде бу спектакльгә былай ноябрь башыннан утырган идек. Безнең застольный теге өстәл арты периоды бик күп булды, бик озак булды. Без һәрбер персонажны җентекләп өйрәндек, ни өчен шулай эшли ул, нигә менә әни нигә килеп чыга монда, ничек шулай килергә була. Барысын да нык анализладык. Казан егетләре чыгуга, безнең икенче көнне менә
Әмма иң кызыклы сорау инде ул, ә башка спектакльләрдә дә рольне уйныйлар, уйныйлар, персонаж сценада, аннары ул каядыр кереп китә. Һәм шунда, мәсәлән, 5-10 минут тора. Ш- Сез шул вакытта ни чисез? Ашап аласызмы? Текст карап аласызмы? Төрлесе була.
Әгәр дә син көннәр буе репетициядә синең әле ашарга да вакытың булмый икән, син чыккач тизрәк капкалап алырга тырышасың, йә Ролеңне әле сүзләрен өйрәнеп бет- бетермәгән булсаң, ролеңне карыйсың инде. Төрлечә була. Бу очракта импровизация дигән әйбер. Импровизация дигән, әйе, әле теге м, театрга килеп беренче генә ролемне, анда мине кеше урынына керттеләр, аңа юньләп репетиция дә булмады, без Уфага чыгып киттек. Беренчесен уйнадым, икенче тапкыр уйнаганда белый лист дип әйтәбез без аны. Менә тоттым шул мин, все, мин дальше аннары нәрсә сөйләгәнемне дә, нишләгәнемне дә менә юк инде ул, юк минем ике тапкыр булды шул бит гомеремдә. Мин шундый шул вакытта Әни, дип җигереп, чыгып кайтасыларым килә, җир астына төшеп китәселәрем килә. Йораң әйбәт булса, партнерың сине э, тартып чыгара инде. Ә менә берсендә булды, анда партнер да булыша алмый, язмышым юллары. Шундый мощный аңа бер шигырь Разил Вәлиевның менә шундый менә самый тегеп миенә кульминациясенә җиттем генә дигәндә менә онытылды китте ул минем. Мин аны баксам исә аны тамашачы да беркем дә сизмәгән, аны беркем дә минем коллегаларым да алар да ярдәм итә алмыйлар, чөнки ул минем теге моно моно шигырем кебек инде ул. Аны мин генә, минем өчен инде ул шул хәтле бик күп вакыт узган кебек булды, ә ул шундый берничә секунд, мин моны тиз генә менә анда инде уже бәйле бераз шомарган, ничә еллар эшләгән, анда инде мин шигырьне үземчә рифмалаштырып, шулай итеп чыгып китеп, шулай укып бетердем мин аны. Элек Сазар әни килде спектаклен өч сүз белән генә тасвирлыйк әле.
Әниләребезне саклыйк.